Баршагызга да сәламнәр. КМС икенче тапшыру башлыйбыз. Роберт, тынычлан. Бүген без сезгә бары тик кызыклы фактлар гына җиткерәбез. Э, мин җыйган фактлар сезгә җиткерәм һәм дә инде Нурбәк җыйган фактлар сезгә җиткерергә тырышыр. Шулай бит? Тырышмыйм, мин җиткерәм.
Озын сүзнең кыскасы, мин җыйган фактлар ниндирәк алар? Мәсәлән, Чупа-чупсның эмблемасын Сальвадор Дали 1969 нчы елда уйлап таба. Димәк, Сальвадор Дали 69 нчы елдан бирле бөтен дөньяны суырта. Нәрсә чыкты синең монда? Алга таба дәвам итәбез. Нурбәк, мәсәлән, менә төшкергән вакытта синең авыздан һәм борыннан чыккан селәгәй тизлеге сәгатенә 160 чакрым тизлектә чыгып оча.
Роберт, уйнама. Бу сиңа КВН түгел, беренчедән. Икенчедән, хәзер син төшкергәндә синең селәгәйләрең 160 чакрым тизлегендә чыкмады, 120 чакрым тизлегендә генә чыкты. Өченчедән, синең тәхәрәтең бозылды бугай.
Киләсе факт. Мәсәлән, 18 нче гасырда кетчуп дару булып саналган һәм АКШта аны, ягъни Америкада, Таблетка формасында сатканнар. Роберт, син бүген кетчубыңны эчергә оныткансың ахрысы. Нигә?
Чөнки синең башың авырта. Куйда.
Алга таба дәвам итәбез. Дөньядагы иң озын музыкаль композиция якынча 639 ел яңгыраячак. Прикинь, Филис Кахиров Элвин Гринны кабызып куя да плейга басып һәм почти 700 ел буе тыңлаячак.

Роберт, синең фактларың бигрәк кыска. Менә мин җыйган фактлар җитди һәм озын. Әйе, әйе, нәкъ атның дилбегәсе кеби.
Тарихи очыш. SpaceX ширкәте ике американ астронавты утырган Crew Dragon корабын галәмгә җибәрде. АКШның 2011 елдан бирле галәмгә астронавтларны үз корабында җибәргәне юк иде. Тарихта беренче тапкыр галәмгә кешеләрне хосусый ширкәт чыгарды. Кораб халыкара галәм станциясенә якшәмбе көнне тоташырга тиеш. Кораб.
Кроп. АКШ.
Акш. Дурак. Аша булуны турап.
Булырсың син дә. Кораб.
Тыңла. Тыңлыйм, тыңлыйм. Бөек барьерлы риф планетабызның чын могҗизасы. Дөньяда иң зур мәрҗән рифы. Җир шарында тере организмнардан барлыкка китерелгән иң зур объект та шушы риф. Ул шул кадәрле зур ки, аны хәтта космостан да күреп була. Менә аңлыйсыңмы, теге SpaceX җибәргән корабка утырып менәсең дә шул рифны күрәсең. Могжиза бит. Ә, рифны минем күрше подъездда да бар бит ул риф. Шунда да күреп була.
Роберт. Әй. Яңа бу тапшыру ошамый. Ну, нәрсәгә килдеңез сез миңа? Беләсеңме, мин бүген монда бер максат белән генә килдем. Мин бүген шундый бер факт ишеттем. Ул фактны безнең бөтен милләттәшләребез ишетергә тиеш. Ул фактны ишетсә татар халкы, аның язмышы кинәт үзгәрәчәк. Тел проблемасы бетәчәк, наданнар юкка чыгачак. Беләсеңме, ул шул бик мөһим, тормыш өчен факт. Мин менә хәзер үк язмышымны үзгәртергә әзер. Әзерме син? Әйе.
Син, син аңлыйсыңмы, менә бу фактны ишеткәннән соң синең тормышың икегә шартлатып ярылачак. Бу фактны ишеткәнгә кадәр тормышың КВН һәм шурттыр, буттыр, име? Һәм шуннан соң җитди, намуслы, иманлы, акыллы тормыш башланачак. Шушы мизгелдән башлап. Син әзерме? Мәҗүт. Мин телим бу фактны. Америка галимнәре каз тәнү чыгу өчен җаваплы күзәнәкләр белән шәш үсү өчен җаваплы күзәнәкләрнең бер типтан булуын ачыклады. Эзләнү нәтиҗәләре Cell журналында басылып чыкты. Традиция буенча каз тәне чыгу хайваннарга суыктан сакланырга ярдәм итә дип санала иде. Шуңа карамастан ул рефлексларның барлык имезүчеләргә, хәтта куе җоны булмаган хайваннарга, шул исәптән кешеләргә дә хас булуы билгеле. АКШтагы Гарвард университеты биологлары Тайваньдагы коллегалары белән берлектә каз тәне чыгуда катнашучы мускулларның, симпатический нерв белән чәч яки җон фолликулаларының стволовой күзәнәкләрен тоташтыруын ачты. А?
Шәп. Мин менә көтәм хәзер. Каз тәне чыккан. Пилмән, пилмән, пилмән, пилмән. Миңа барыбер бу тапшыру ошамый. Ну, ну нәрсәгә киләсез син монда? Беләсең, бу тапшыруны тизрәк япсыннар өчен килдем мин. Тукта, тукта, тукта, син атларны кума ул кадәр. Тыр дин дилбегеңә. Стоп, стоп, СТ, оп, җитәр, монда барасыз. Тукта, тукта, без бит тамашачылар өчен тагын бер яңа рубрика әзерләдек. Бәлкем шул рубрикадан соң алар безгә гашыйк булыр. Гашыйк булыр, гашык.
Бизисен сөйлисең. Карыйк әле.
Өстәлдә ялгыз чынаяк, чәйе суны беткән. Ялгыз чәйнең дә тәме юк. Эчмәдем синсез иркәм. Гомерем шулай узармы? Гел сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында. Суынган чәйләр эчеп. Кайнар чәй салып куям да, утырам сине көтеп. Чәем суына бит инде. Кая югалдың китеп? Өстәлемдә барсы да бар. Нигә чәйнең тәме юк? Ялгыз булгангадыр инде.